Salut Ben, mir krute Post aus Amerika. Wéi?
Ech hunn awer näischt kaaft an Amerika. Ech mengen awer dach.
Ah jo, do war eppes. Hoppela. Jo, wëllkomm um Youtube Channel hei vun Team Lëtzebuerg. Jo, Dir mierkt, ech hu mär eng Sucht net am Grëff. Ech hat op Market zou geschlo, do ass an Amerika eppes erauskomm. Dir gesitt och elo e klengt Bildchen, do si se mat de Caddien hin an hier gelaf, si sech rëm souzesoen dout geschlo. Eng Lecario EX Tyranitar EX Premium Collection gouf et just an Amerika, Ech mengen de Sam's Club misst gewiescht sinn, wann net hunn ech elo falsch richteg ran editéiert. An ech hu mer geduecht, esou eng speziell Box, mir haten se fir 280 Euro plus minus krut, Erik, déi hues du mer matbruecht. Ass dat normal de Präis oder ass dat och schonn nees zréck? Dat ass schonn e héichte Präis, da muss ee mat arechnen, et si 14 Päck. E Pak kascht jo vu Prismatic Evolution leider Gottes 10 Euro hautzedaags. Se kënnt aus Amerika plus Versand, da soen ech nach fir 14 Päck. Hätt een se fir 180 krut, hätt ech gesot, ok, mee mir, Dir kennt eis, et ass Dezember, mir sinn Enn vum Joer, mir schloen hei nach eng Kéier eran a mir maachen e flotten Duo-Opening op, wou mer vläicht eppes erauszéien. Mir hunn et d'ganzt Joer laang Prismatic, Duematic, Evolution hei opgemaach, du hues et och opgemaach, Phil, jiddwereen an d'Häll, déi meescht hunn et opginn a mir si lo nach déi Lescht, déi hei probéieren, No eng Kous d'Gléck rauszéien an ech giff soen Eric, mir maan dat zesummen op. Dann no engem klenge Schnëtt maa mer op. Ech wëll just eng Kéier umierken wéi cool déi Border hei ausgesäit mat de ganzen Evolutions. Dir wësst ech sinn den absolute Fan vun den Evolutions an jo wéi gesot da maa mer de Pak gläich op. Soss kann een nach eng Kéier ëmdréinen, vläit steet nach e bëssen Text an ënner deenen Abzeier dee mer vläit och mol net ganz drop kréien. Dach dat geet. Dat heescht Jump in, Head first with Lucario an Tyranitar X.

14 Päck an eng Codekaart fir iech an nodeems mer hei bëssen Text enke gesinn hunn, no décker Box aus Amerika, maache mer dat op no engem kuerze Cut. Sou, no 6 Stonnen si mer da rëm zréck. Als éischt hei eng Kéier déi Oversize Kaart wou een och gesäit wat sou speziell un ass, ass de Logo vu Prismatic Evolution dee mat drop geklappt ginn ass. Gesäit een awer erëm qualitéitméisseg ass net riicht. Eric, du hues dat a Yugi net, mee dat hei ass eben, well et esou an der Këscht läit, ass.

Se mengen alt well do dee Stamp drop ass ginn et engem keng wäertvoll deier Kaart ginn. Ech kann iech éierlech soen, ech weess et net ob et dat grousse Succès wäert hunn. Fir mech ass et alt e klenge Gimmick. Et ass och wéi an de Pre-Release Kits hues de och ëmmer eng Promokaart esou dran. Mee mir huelen dat mat wat mer kréien. Et ass natierlech e bësse schued dat mer elo soss keng extra printed Duo Kaart hätten als Oversize Kaart. Du gesäis se, do hu se just elo Kare rausgeprint, keen Tyranitar, dofir waren der net gutt genuch. Mee dir gesitt eben hei och

Huelen un dat awer mat dem EU Sectoui oder alles beineen op Lawaai ass. Schwiereg ze soen. Theoretesch hätt och kënnt eppes aneschters drop stoen, mä hunn egal wéi Prismatic Evolution Pack a maan se summen op an hunn insgesamt 14 Päck. Mir hunn eis elo riets a lénks der hei stibitzt. Mir maachen déi zesummen op giff ech soen. Simultan?
Ech giff soen simultan. Et ass Prismatic Dramatic. Ech mengen et muss de just kucken eppes dozou op eng Kamera passen an dann, ech mengen hitméisseg hu mer vläit Bon, wee weess, bei 14 Päck ass Chance do vläit eng KNX-Kaart ze zéien, mee mir si realistesch, Eric. Mir hunn dat ganzt Joer laang hei déi Päck opgemaach. Du hues och de Gottpäck gesicht an mir maachen der elo, voilà, Satz mit X, das war wieder nix. Da géif ech soen, ouni groussaarteg ze kommentéieren, Dir kennt d'Kaarten alleguer, wa mer eng Kéier eppes hu flippe mer, mee mir maachen eis eng Aart Battle. Mat 7 géint 7 Packs, dat gesäit momentan net all ze gutt aus. Du hues däin Evoli, ech hunn hei eng Pokéball-Kaart, déi alt e bësse méi speziell ass. Déi ass e bëssen extra gestemmt.
Alt e klengen Hiert eng Kéier. Deen ass am Eevee-Hype.
Et leeft awer, iech zwouss.
Dat do ass dann Dräi Punkte kinne ech jo bal behaapten, mee en Iron Form CX, Richteg gutt. eng EX-Kaart souwisou ze zéien ass ganz schwiereg. An da giff mir mol eng Kéier fir iech hei kuerz kënnen eng Kéier e Screenshot maachen, zwou Codekaarten ablenden, da kritt dir insgesamt 14. An esou giff mir eben dat Ganzt hei stoe loossen. Ech loossen d'Pull just eng Kéier leie fir emol e Fazit ze maachen, ob sech déi Kali war, ob deen, dee Spaass sech gelount huet oder net. Dat gesi mir jo dann zesummen. Mee dat ass fir en éischte Pack. Jo, ass schonn net schlecht. Mir hate vill Video gemaach dëst Joer, Eric. Do war heiansdo mol guer keng X-Kaart dran. Dat ass schonn e grousse Succès. Dir kennt eisen Trick, mir spoileren net ze vill a mir maachen dann e groussen Tada-Modus an et kënnt näischt dobäi raus. Dir mierkt, wéi mer dat hei am Duo zesumme maachen. Dun mer da witzegerweis eng Kéier d'Hero RTX Kaart ouni de Stand gezunn. Mee fir zwee Päck, déi lénks Säit war scheinbar besser, gutt dass du mech drun erënners. Soss kanns de eng Kéier Paak Stibitzen, da zéien ech bei dir elo vläicht eppes. Dass kee deng. Woubäi deen do Stibitzen. Deen do dee Stibitzen, da gëss de mir een aneren. Voilà. Elo hunn ech, elo hunn ech de Match verluer. Do ass elo d'Softpack dran. Sinn mer gespaant, elo ze kucken, wat dat do gëtt. Also. Alles an allem muss een awer eng Kéier soen, et ass e bëssen ze kritiséieren, datt dat ëmmer just US-exklusiv ass. Fannen ech e bësse schued, mee mir maachen deem hei um YouTube-Channel fir Iech, datt mer se awer eng Kéier importéiere loossen. Natierlech gepefferte Präis, ech mengen du hues jo gemierkt, am Geschäft hues de fir 98 Euro krut, hei bass de bal bäi 300 Euro. An wann déi an een, zwee Joer nach gesicht gëtt, hei hu mer erëm eng Pokéball-Rarity en plus. Du hues Leaf Young X. Do kann ech net äntweren wéi s de gesäis. Ech hunn awer nach hei eng blénkeg Solo-Kaart, eng enkel Coop-Kaart fir iech. Mee voilà, et huet Mirka awer säin éischten Hit hei stee. Bitz, och hätt ech erëm eng X-Kaart an engem Trëppel. Ech hätt erëm eng gezunn, jo jo.
Voilà, mir loossen d'Kaarten hei eng Kéier, déi do huelen ech mol ewech. An da geet et souer mam nächste Pak hei op. Da si mer scho bal an Energie, mir maachen dat och e bësse spuermooss, maache mer amplaz hei eng hallef Stonn Video Mä mat zwee Päck simultan op, well en d'ganzt Joer laang Päck opgemaach vu Prismatic Dramatic a mir wëssen am Fong déi Pull Rate ass leider Gottes net gutt. Déi Mädels sinn hannendra wëlle schwätzen an da kucke mer hei wat mer dann zéie géifen. Ech mengen e véierte Pack wéi ech et verréen wann ech do richteg mat gefréet hunn. Ah, da kënnt elo eppes. Ok, en Heatran am Pokéball. Voilà, du hues och mol eng Kéier Pokéball gezunn. An zu gudder Lescht, dat war näischt. Du hues awer do och elo eng, misst eng Holo sinn. Jo, eng Holo Bladine. Voilà, an dann nach fir iech d'Codekaarten. An da mierkt der, den Eric zitt elo mol bëssen un géint der Flucht. Ja, ja.
Hien huet e bëssche meng Energie alleguer scho verpolfert an hien ass elo hei am Gaang opzehuelen. Sou, deen do haalen ech op fir dech extra zum Schluss, oder dee kanns de nach herno stibitzen. Jo, deen tauschen mer herno nach. Deen tauschen mer nach herno respektiv ech soen s. Mer mierken och scho, mer si bäi Paart 9 an 10 ukomm. Wéi séier dat geet, da maache mer hei eisen Trick an da gesi mer erëm, mir sinn. Fänkt bei mir mam Memory un. Wann dee elo schonn eng aner Foil gehat hätt, dann häss de elo hei gejippst. Dann hätt ee kéinten probéieren. Alles an allem dass e Set voilà do mar eng Kéier mat Pokéball, also där kréie mer der genuch haut. Et ass e Set wou mer awer éierlech gesot frou sinn wa mer, ok hei och nach eng Kéier eng Holokaart, wou mer der frou si geschwënn eng Kéier de Projet ofzeschléissen, well et war e Special Set an et ass am Fong mat Prismatic Evolution ass de Mise ugaangen dat een op eng Kéier guer keng Pack a guer keng Sets méi krut huet, war alles beléift an alles direkt mat dra.

Mat der Code Cartier respektiv den er zwou mee och eng Masterbell Versioun plus dass e Lithium hëlt een mat, hëlt een definitiv mat an dir gesitt awer hei par rapport zu eisen anere Videoen et läit emol wéinst eppes do. Majo dann huelen ech mer elo deen. Deen hues de komme gesinn, ech konnt mer et och denken. Last Pack Magic Pack 13 a 14 oder net? Mee wa mer gesi wat mer hei leien hunn Erik, kann ee méi wéi zefridde sinn wann ee weess wéi dat ganzt Joer dat Set pullméisseg net vill opzeweisen hat. Leider ke Gott Back zum Schluss kucken nach Klin oder net.
Et probéiert een an probéiert
Dat heescht mir Master plus Pokéball hei mam Née gezunn. Ui Dat geet zeechen.
Has de däi Paar gewuel schéi draf gehat? Voilà, dann hu mer do am Fong ideal Silvio ass meet Silvio gehat. An jo, da maache mer elo nach zum Schluss eng Kéier e klenge Recap hei, andeems ech nach d'Codekaarte ewechhuelen. Mir hunn insgesamt x Kaarten, do ka sech definitiv net bekloen. Also do hu mer der genuch gezunn, en plus puer Eewees. Jo, do lees de Silvio net hei, do lees de Steve. Da kennen ech dech. Wat eeben och witzeg ass, mir haten. Jo dach hei gesäit een et. Mir hunn eng Kéier Pokéball Variety an eng Kéier Master Ball Variety en plus vun deem gezunn, plus eng Kéier décks Form. Dat hätt am Fong nach gutt gepasst, wa mer haut déi full Aart gezunn hätten. Generell kann een ebe soen, och hei eng Kéier witzeg, Elektro, Feier an Waasser am Holofoil. Hunn d'Wuert net fonnt gehat an jo kann een awer soen, Erik, wann een vergläicht Wat mer soss hei haten, du hues nach e bëssen hei duerchgekuckt, hu mer nach eng Kéier d'Promokaarten, déi kënne mer nach eng Kéier e bëssen hei erofzéien. Mee fir dech, ech brauch net ze froen, wat den Highlight war, mengen ech. Jo, genau, ech mengen, den Highlight war deen do, Pull. Dat ass richteg schéin. An jo, dat wor et. Merci fir d'Nofro. Wann ech dech awer elo froen, giff s de esou e Produkt nach eng Kéier kafen, fir dee Präis? Ech hunn jo och schonn 10 där ETBs opgemaach an näischt gezunn. Ah, ech weess et net. Also, Kaaft Iech, kaaft léiwer direkt. mengen, jo, ech mengen och. Grousse Merci fir d'Nokucken. Dat war et vun eiser Säit aus. Bis eng aner Kéier. Ciao, ciao. Ciao.